Kune vamwe vasina kumbotiona before takadefina kuti chii chinonzi stereotyping. Stereotyping tiri kuti kusarura kunoitwa vanhu in a society a certain type of a certain group of people saka isusu tiri kuti stereotyping tiri kuita sei musociety matiri kugara masingle mothers vari kusarurwa bcause ari kunzi haana murume saka ari kunzi pamwe ari loose zuva ranhasi tiri kutaura kuti after inini sesingle mother ndasarurwa ndinonzwa sei ndinofila sei ndo zvatichange tichitaura nezvazvo pazuva ranhasi saka pazuva ranhasi eh, hatauya ah, takati wandei tina kiki tina mother chihombori tina lavhu tina prince from the research that i have done i have noticed kuti there are some effects that have been found one of the effects yatiri kuona ndeyekuti single mothers they suffer from depression

isusu dzatinofeisa mm-hmm. zvinoti affect mentally handiti isusu tino i mean just the thought of thinking about kuti i'm supposed to pay school fees for my kids and handina munhu wokuzviudza mm-hmm. just thinking kuti handina munhu wokuzviudza i'm alone the mere fact yokuti i'm by myself uh, it tends to to make me

everything falls on me and handikwanisi kuitira vana vangu zvakakwana its depressing mwana anokudzota ndikuda chocolate mama iwo une mari yematomatoes yechocolate haikwani but the mere fact yekuti i can give joy to my child nekuti mari yangu haisi kundikwanira i get depressed by that
Pama effects are a serial typing of single mothers. The other negative effects that I found ndeye panic attacks. Mama ndikuda kuti mutibetserewo kuti chatiri kuti mapanic attacks aya chii ende zveshuwa ari kuitika here kuma single mothers. Yeah, ichokwadi mwanangu mapanic attacks ari kuitika kuvana ava mm. nenhau kuti kana vakada kuti vapinde mucommunity mune vavo vari kushaya confidence mm. chekutanga vanhu vanotanga kuva tingati kusavada kuswedera pedyo navo mm. saka vanobva vaenda vazviloka indoors varimo indoors imomo vanopesera vaita tocha yekugara vega mm. akada kuti asangane nevanhu rume mm. angodiscasawo zviri ordinary semunhu vanhu totanga kufukuwa kuva nemiono yakawanda saka vana avari kuuya kwatiri sevanhu vakuru kuzochema kuti toindepi mm. kumachurches even they want go to near the pastors vana maimfundisi vane maonero avo vari kuchechi vane maonero avo mune magroups ari respected machurches anovasiya kunze saka tiri kuti sezvo vanhu ava mwari dai avawanira nyasha nokuti vari kusafa zvakavana vari kudhimanda kwavari community ichiva negleta vane zvimwe zvinhu zvinoda vanhurume kuti vavabatsire akawanikwa aine foni number yemunhurume mufoni make vanhu vakuvafungira zvakawanda asi ndiri kuti kudii pekupedzisira ndiri kuti vana ava masingle mothers ngavatsvake mwari ndiye woga anogona kuvanyaradza panguva yakadai ndiye woga anogona kuvasimbisa nokuti in their rooms they don't have peace akangosiya foni yake pasi mm. inochekewa kuti ineyi mukati mm. foni nhamba yemurume wangu ikawanikwa irimo ndinobatikana dzimwe dzenguva anga ida kugadzirirwa stove mm. kana kuti anga ida kugadzirirwa dish saka vane tocha yakanyanya mwari ngaavabatsire Ah, maita basa mother zvamari kuda kuwedzera chimwe chandiri kuda kutaura ndechekuti unogona kungomuka wakava single kuva single hazvirevi kurambwa chete mm. even munhu akafirwa mm. unopinda mumagroups rekuva single mm. even akarambawo murume saka unofanira kuzvigadzirira ndakadai samai venyu ndofanira kugadzirira kuziva kuti rimwe zuva ndinogona kumuka ndiri singi mm. saka ngati vadei nokuti neniwo rimwe zuva baba kana vachinge vaenda kumuziki ndinogona kumuka ndakapinda mugurupu iroro mm. hapana akapinda achida mm. pamwe mereji yakarwadza mwana akabuda saka hatingati munhu ngaaramba akatsungirira arimo pane zvakakonzeresa ngati vadei kuitira kuti varambe tirambe tiinavo uh, loveness uh, wakamirira the married women in our society Eh, how do you see nyaya yekuti tiri kunzi masingle mother vanhu they suffer from frustration iwe unozvionawo sei isusu mamarried woman takatovaita threats eh. masingle mothers ayo mm. but nechikondo chekuti hativabate zvakanaka kana kuvaona zvakanaka coz especially vaye vasingashande vaya mm. tichingofungira kuti kurarama kwake akangouya chero padhuze neni akutotora murume wangu mm. pamwe pachina maybe akutoaska zvebasa aziva kuti murume wangu pamwe anoshanda kuzesa mm. ndiinjeniye or ndihr anoda kutsvagawo basa akadzidzawo mwana wangu but kuva single anenge asina kuda but isusu futi nepressure yekuchengetedzawo marriage yangu and then varumewo futi vanenge vachitofurutsira kuti ah, either ndidi kukuona una kiki pamwe pacho anenge achizoti akatonyenga kiki

mm. or murume angosangobuda mumba mm. like isu tetisina kana kudzidza ka eh. tive magreat four eh, eh. achanowana kamwe kahr akake kechidikidiki wotonyenga otodiwa wotobaya anobaya murume hatorwa anobaya mm. ati ndatosara kuti asi mumadzi saka tofanira kuvabatwawo zvakanaka tisavaite mathreatsaka isi true kuti hatikuvafura tichiisa mahanditika aiwa saka isusu tiri kuti mamarried women out there please musafura sitete masingle aya nekuti haisi mhosva yavo haana kusarudza kuda kuita asingle mother prince Uh, you are representing the men out there eh, saka kwanzi vasingle mothers they suffer from anxiety chii chatiri kuti anxiety imi muba muchirawo muchifambawo muri kusangana nayo here anxiety yemasingle mothers um,

tiri kuti vane kamwe kakusa kakusadzikama so kekuti kari very visible at times where you then realize kuti you can meet a single mother ari kuma extremes mm-hmm. what we have realized as men mm-hmm. even uh, vakomana uh, pavari kubuda vachiti tringu ah, ndamunotsvaga single mother yekudanana naye mm-hmm. unoonza vachiti unogona kuwana two ma extremes

chauri kungotya so you're always looking always looking yeah, over your shoulder you know exactly. always wanting to defend you can't even pass a comment mm. you can't say ende unogeza mm. and listen mm. oh, eh, she's ready you can meet two answers mm. nekuti ndiri single mother nekuti ndikufunga kuti ndoda murume munhu mm. nekuti nekuti i'm desperate yes.
or you can find uh, another one ari kuti the other extreme ari kuti ukamuti unogeza mm. anobva kuti of course mm-hmm. ndakatouya kuzorarama mm. eh, mm-hmm. ndiri kutoda kutopindawo kamumba saka mm. ndikasatogeza ka hapana handirootoona vacho so you, you, you realize kuti it's a, um, it's a tragedy you would hope kuti dai vangofita musociety just like any other woman right. just like any other Very girl true. you see eh, mother pamanga muchitaura ndagona kunge mama kuchibatsira nemasome of the solutions to maproblems amusanganikwa newawo nemasingle mothers mungatibatsirawo here kuti pane zvese zvatitaura depression frustration how best can a single mother ka agone kuita overcome those things mm. zvisina kuti abira munhu zvisina kuti azoenda kubhawa zvisina kuti adii tobatsirika sei semasingle mother from a perspective yemunhu wechikuru totenda mwanangu eh, ini ndinowanzotaura ndichiri feya kushoko ramwari shoko ramwari rinoti imimi makaneta makaremerwa uyai kwandiri ndikupe izororo eh, masingle mothers ane mitoro yakarema but inini i think if kana vaenda kuna mwari kune zororo vanokwanisa kurerutsirwa mitoro yavo vakatsvaka mwari vanozara nezvese vanova nepeace vanova norugare vanobviswa that bitterness iri mukati mavo tobva ipapo ndofunga community dzatinogara sevanhu dai dzagadzirwa maorganizations anoita kuti masingle mothers anoenda achinosangana achirodzana fungwa achiita maprojects achidiscussa kuti whats the way forward toita mabusinesses avo vachiita mari dziri dzavo eh, eh, eh. dzavanenge vashanda nemaoko avo naproverbs anotaura ndizvo akaropafadzwa uyo anoshanda namaoko ake saka madzimai ese ari single mucommunity ngaaende kumaorganizations vanoita maorganizations avo ekushanda nemaoko vachinyaradzana vachipanana maviews nesuwo madzima echikuru tichavatevera ikoko tichinovapa mivono kuti kuroorwa haisiyo solution but solution kushanda nekunamata nokuti kunze uku vana vangu hakukusina kumira zvakanaka kune zvirwere ngatishandei namavoko tide vana vedu vatakazvariswa ava vakasiyiwa vasina vabereki nokuti mangwana vana ava ndohama dzedu nemumachurches vafundisi ngava accommodate masingle mothers vava recognize kuti tine vamwe vanhu vatinavo muno not kungovaita maoutskirts ndofunga tikadaro vamwe vedu ava vanofila at easy ndomaonero atinoita ngavashande tivapo tivaempowe nedzimari hatinokutendai nemashoko enyu mari eh, prince tibetserewo pama solutions apa kunyanya makamirira kuvanhu vechirume uko um, let me just say the problem is not started from the perspective yemasingle mothers stereotyping has come a long way vanhu vane mari have been stereotyped vanhu vakatsvuka have been stereotyped handiti the best way to deal with stereotyping is to prove people wrong

nekuti pride at times it is working against us at the end of the day because musociety umo hazvisi kudiwa ngatiyei vanhu vanogona kunamata vanhu vanogona kuzvishandira togadzirisa karekta yedu sezvarehwa naprince nekuti ari kuti varume out there havane neti une mwana une vana vako asi vari kutsvaga karekta inozoita kuti ugone kuti ukwanise kupinda mumba zvakare nekuti tanzi remary